Ашның ашуы яман диләр. Безнең эшмәкәр Гөлиягә кагыла бу. Вакытында тамагын ялгамаса, бернинди бизнес-планнар да хәл итәрлек түгел үзе белән. Ярый әле бу бәләләрдән йолып калырга дуслары бар. Борынны ярып кергән тәмле ис бүген аларны ресторанга алып керде. Көн яңалыкларын сөйләшә-сөйләшә, тамак туярлык берәр нәрсә әмәлләргә исәпләре. Беләсең, Люсия, сәфәрдә күп йөргәч, миңа бик күп төрле ризыктан авыз итәргә туры килә. Хәр кайда Ризыкның үз исеме, үз тәме бар. Удмуртиядә нянь, Кытайда мумо. Бер ипинең генә дә күп матамасын санарга була. Мумоны яратасың инде син, анысын беләм. Әйдә бүген үзебезнең өчпочмаклардан авыз итик әле, Гөлия. Кичә Ильвира янында булып кайттым. Бу арада бит шәһәрдә бик күп бәйгеләр булды. Ильвира шунда суперәни бәйгесендә катнашты. Әлли-бәлли итәр бу,

Кызлар, әйдәгез әле. Чыршы бизәргә менә монда йолдыз ясап карыйк әле. Күрше садикка кергәнем шундый матур чыршыга элеп куйганнар, нә төсле шаблоннар. Сез инде үзегезнең фантазиясегезгә карап, кем ничек ала, ничек бизи ала, шулай бизәгез. Нә чәчәкләр, түгәрәкләр, төрле төстә, нә прищепкалар. Сез үзегезнең шаблоннарыгызны шуңа беркетеп, Чыршыга куябыз.
Эльвира, сине чын күңелемнән супер әни бәйгесендә җиңүең белән котлыйм. Рәхмәт, Илсөя, әйдә утырабыз. Хәзер кая җыенасың инде? Парижга җыенам Илсия, гаиләбез белән яз көннәрендә барыбыз дип уйлыйм инде. Шәп, булдырдың син. Эльвира менә Англиядә 16 бала тапкан бер ханым бар икән. Беренчесен 14 яшендә тудырган. Менә аны супер әни дип әйтсәң дә була. Ә менә сиңа нинди уңышларың өчен бирделәр бу исемне? Гөлсия, син беләсең бит, мин балалар бакчасында эшлим. Үземнең ике балам бар, ике улым үсеп килә. Ә балалар бакчасында нәниләр безгә кайбер вакытта ялгышып әни дип тә эндәшәләр. Безнең тәрбияче булышчысына, ярдәмчесенә алар иногда әби дип тә әйтә алалар. Менә шулай итеп, Минем эштә дә балалар, 19 дип бәләкәй кечкенә балаларым бар, өйдә дә балалар. Кайчан минем эшем бетә дә, кайчан шәхси тормышым башланганын үзем дә белмим. Ә конкурска килгәндә, конкурс башында 34 кеше катнашырга теләк белдерде. Ә инде финалга 10 кеше генә сәхнәгә чыкты, узалды. Ә бу финалга узар өчен сез нинди сыйфатларга ия булырга тиеш идегез? Бу бәйгедә 18 яшькә кадәрле булган балалары булган һәр әни катнаша ала иде. Мин анда кызыклы музыка алдым. Ул шундый хәрәкәтчән ием. Үз-үземне менә убырлы карчык ролендә кызыклы итеп күрсәттем. Әйдә, Илсия, үз утыр, видеоны карап китик.
Күрсәт әле. Бу видеоны төшергәндә мин инде күбрәк балалар бакчасында төшердем. Чөнки безнең балалар бакчасында сәламәтлеккә зур әһәмият бирелә. Бездә лечебный, э, сәламәтләндерү физкультурасы, массажлар, төрле аппаратуралар, менә коры бассейннар бар. Балаларның сәламәтлеге әти-әниләр кулында. Икәнлеген җиткерергә тырыштым мин. Эльвира, менә видеоларыңны карап утырдык. Сиңа инде алга таба да уңышлар. Шәһәр күләмендә генә түгел, республика күләмендә дә җиңүләр юлларга язсын сиңа. Рәхмәт, Илсия.
Үзем сәламәт булсам, балалар сәламәт булса, барсы да булыр. Әйтеп киттем бит инде, сәламәтлек ул безнең бакчада беренче урында тора. Хәтта безнең икенче балалар балалар поликлиникасыннан Фирая Фәнисовна килеп балаларны Атнага, атна саен килеп карап та китә әле. Сез инде аның күзәтү астында инде? Без Фирая Фәнисовна күзәтү астында. Фирая Фәнисовнаны мин дә беләм бит.
Без шифаханәгә балалар белән аның янына йөрибез.
Өсләрендә ак халаты, кулларында сабый бала, керфекләрен чак-чак күтәрә. Соңгы өмет ышанычта, кеше гомре куркынычта, күпме күзләр сезгә текәлә.

Икенче балалар шифаханәсендә эшләүче Фирая Әхмәдуллинага аерым тукталасым килә. Ул минем балаларның участок табибы. 98 елдан бирле биредә хезмәт куя. Ачык йөзле, тәмле телле Фирая Фәнис кызы төпле киңәшләре белән авыруларга һәрвакыт ярдәмчел. Бала организмына файдалырак булырые йормалар, геркулес, солы боткалары, Ит, майлы булмаган, балык һәм йомыркалар. Үзе дә ике кыз әнисе, тәҗрибәле табиб, бүгенге көндә өстәмә рәвештә беренче бүлек мөдире вазыйфаларын да башкара, мактау кәгазьләре һәм дипломнарга ия. Мин менә улым Азамат белән сезгә прививка ясатырга микән, юк микән дип киңәшләшергә килгән идем. Ярый, әйдәгез. Ничек хәлләрегез сезнең? Ярыйсы.
Әйдәгез карыйбыз сезне. Чирләмәдегезме бу араларда? Юк, чирләмәдек.
Алай ашаулар, әйбәт, йоклыйсыз, әйбәт кенәме? Әйбәт йоклыйбыз, прогулкаларга чыгабыз. Әйе. Ярар, хәлегез алай әйбәт. Әйбәт. Буш вакытларында балалары белән чаңгыда, тимер аякта шуарга ярата. Ярдәмчел, күңелен биреп эшләүче ак халатлы табиб турында фикерләремне шәһәребезнең сәламәтлек саклау идарәсенә дә җиткерәсем килде. Без инде балаларым белән бик күп еллар икенче шифаханәдә эшләүче балалар табибәсе Фирая Фанисовнага йөрибез. Шул кадәр эшен яратып башкара торган ханым, менә аның турында бәяләмә бирергә килдем. Шул кадәр менә мактау сүзләре җиткерәсем килә аңа. Узган елны балам әзрәк авырып киткән иде. Шулкадәр ул аңа дөрес диагнозлар куеп, безгә дөрес юнәлеш, дөрес дәвалау процедуралары бирде. Без аңа бик рәхмәтле. Бик зур рәхмәт яхшы бәяләвегез өчен. Безнең балалар табиблары күп эшләсәләр дә, мондый бәяләүләр бирүчеләр бик аз. Вакыты туры килгән. Безнең бу араларда 10 ноябрьдән башлап 10 декабрь айларында Э, минем яраткан балалар табибы исемле конкурс игълан ителгән иде бу конкурс ярдәмендә табиблар үзенә э, безнең яр чаллы шәһәре балалары ата аналары исеменнән яхшы бәяләрен ишетеп тагын да горурланып яхшылау теләүләренә ышанып калабыз һәм тагын да бу конкурс ярдәмендә табиб һөнәре ата аналар арасында тагын да популярлашыр дип ышанып калам безнең шәһәребездә алты балалар шифаханәсе эшли. Гомумән безнең балалар шифаханәсендә 75 балалар табибы хезмәт итәләр. Алар үз хезмәтләрен бик яратып башкаралар. Бүгенге көндә шәһәребез 65% табиблар белән генә э, балалар шифаханәсен канәгатьләндерә ала. Безнең шәһәребездә күп еллар хезмәт куючы табиблар бар. Сез әйткән Фирая Фанисовна да шундыйларның берсе. Әйдәгез, мин сезгә сайтны күрсәтим әле. Э, бу конкурс 2011 елда Казан шәһәрендә үткән инде, 2012 елда э, Әлмәт, Санкт-Петербург һәм Яр Чаллы шәһәрендә үтә. Э, бу сайтка кереп, Яр Чаллы шәһәрен сайлап, сез үзегез яраткан балалар табибына үзегезнең билгегезне куя аласыз. Табиблар исемлеген ачып, Фирая Фанисовнаны сайлап, Үзегезнең билегезне калдыра аласыз. Менә бит Фирая Фанисовна болай да беренче урында бара икән. Безгә килеп сез яхшы уй-фикерләрегезне калдырган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бүген әле Рәзинә апа белән дә күрешеп алырбыз дигән идем. Монда чакырдым. Тәмле өчпочмаклар янына аның шигырьләре бәлзәм кебек кереп утырачак. Аңа бер-ике шигырьгә заказ бирәсем бар. Бизнесмен дустымның туган көне җитә. Безгә күңел сандыгым дип исемләнгән китабын бүләк иткән иде бит әле. Менә тагын бу арада яңа китабын бастырырга җыена икән. Әнә бит үзе дә килә. Рәзинә апа, исәнмесез. Исәнмесез, кызлар. Утырыгыз әйдә. Исәнмесез, кызлар.
Рәзинә апа, сезнең шигырьләрегезгә язылган җырларны без инде ишетеп торабыз. Әле менә күптән түгел генә Венера апа Ганиева да шундыйларның берсен башкарды. Бик тирән эчтәлекле, бик матур җыр килеп чыккан. Эйе кызлар, Венера Ганиева җырлый торган Энҗе туй җырының көе дә минеке әле. Э, әле сезнең белән шатлыгымны уртаклашырга килдем. Дүртенче китабымны басмага әзерләп бетердем. Күңелем догалары дип аталачак ул китап. Беренче китабымны күргәнегез бар идеме сезнең кызлар? Менә Моң чишмәсе дигән минем беренче китабым. 2007 елда хәйрия елында чыгарып, бөтен авылдашларыма бүләк иткән идем бу китабымны. Менә икенчесе күңел сандыгы дигән китап. Әйе, монысы бездә бар. Өченчесе 100 бүләккә 100 теләк. Монда күбесе котлаулар. И менә быел тагы Сабыр итәм дигән җырлар дискасын чыгардым. Сабыр итәм дип тикмәгә генә аталмый. Монда Резеда Шәрәфиева башкаруында Сабыр итәм дигән җырның исеме белән атадым мин моны. Тамашачылар бик яратып тыңладылар аны. Кызлар, сезнең белән бер очрашкач инде, ни, сезнең белән киңәшләшеп тә алыйм дигәнем. Менә бу чыгачак китабымның тышлыгын ике вариантта ясадылар. Кайсы уңышлырак булыр микән?
Миңа менә бусы шул. Миңа да менә бу яшел төсләр шул. Әйе. Яңа китапка керәсе бер үлмәс гомер дигән бер шигырем менә укып китим әле сезгә. Кошлар гомеренә тиңдер безнең гомер, Парлы аккошларга тиңдер без. Сандугачлар моңын тыңлый-тыңлый, Килеп җиткән җиргә алтын көз. Чәчәк гомеренә тиңдер безнең гомер, Чәчәк таҗларына тиңдер без. Язгы чәчәкләрнең гүзәллеген Гомер буе саклый яшь күңел. Кояш гомеренә тиңдер безнең гомер, Якты йолдызларга тиңдер без. Мәңгелекнең сүнмәс нуры булып күңелләрдә калыр бу гомер. Хатын-кызыл тәмлүшкә дигән шигырем бар. Менә монда тәмле әйберләр белән чәйләр эчеп утырганда, бу бик урынлы булыр бу шигырь. Хатын-кыз ул өчпочмак күк, матур, күркәм, бик тәмле. Өчпочмак күк майлап кына яшәгез безне, яме? Тик сөюләр бу дөньяда булмасын өчпочмаклы. Бер почмагы җимерелеп, агып бетмәсен мая. Хатын-кыз ул бәлеш кебек, пешә, уңа, суына. Ашыккан ашка пешә ди, көтегез сабыр гына. Тик авызлар салынмасын, көн саен бәлеш кебек. Ага күрмәсен шул пасы, куегыз аны үбеп. Хатын-кыз ул камыр кебек, кабара, тула, шиңә. Камыр кебек уңмаганын кайсы иратлар сөя? Тик аны бер дә ярамый, камыр кебек изәргә. Чүпрәсен бит сез саласыз, туры килер түзәргә. Хатын-кызлар менә шулай, тәмле ашамлык кебек. Хатын-кызсыз буйдак тормыш, үтә ачка тилмереп. Хатын-кызлы йортта гына, табада май, чыж итә. Шул рәхәттән йөз чиергән ир-атларга хуш китә. Хатын-кыз ул менә шулай, тәмнүшкә кебек тәмле. Хатын-кызлар булса гына, гаиләдә тормыш ямьле. Кыстыбый пешергән чакта, кыстырмый тор телеңне. Балда, майда йөзәрсез сез, тыңласагыз сүземне. Үзем язган көйләр, сүзләрнең җыр булып дөньяга таралуына бик сөенәм. Аны танылган артистлар җырлавы тагы да сөендерә. Резидә Шәрәфиеваның Сабыр итәм дигән җыры гына да ни тора. Аңа мин көнгә ничә рәхмәт ишетәмдер ул җырга. Шалтыраталар да, Резинә ханым, сез бит аны минем турыда язгансыз, диләр. Халык күңелен укый алгач, ул җырым килеп чыккан дип уйлыйм инде мин. Үземнең авылдашларга зур бүләк ясадым бит әле мин, кызлар. Бикләнәм дигән җыр яздым. Аны авылдашларым бик яратып кабул иттеләр. Аны э, бик матур моңлы сандугач э, Сәрия Набиуллина җырлый, бикләнем җырын. Э, Ринас Әхмәтов белән безнең иҗатташ дуслык инде күптән бара. Бүген әле Ринас белән дә очрашасыек, ул үзе дә монда киләсе Ринас. Хә килеп җитер.
Ой, исәнмесез, кызлар.
Исәнмесез, сәлам. Исәнмесез.
Исәнмесез, Рәзинә апа. Исәнмесез, исәнмесез. Шәйләрегез тәмле булсын.
Рәхмәт. Рәзинә апа, минем яңалыклар бит әле. Теге э, онытмадан торма дигән сүзләр биргән идегез бит. Менә шул сүзләр хәзер әзерләнде, язылды. Менә әле өченче көн генә барып алдым үзләрен.

Кирәк шакта җылы биреп, ушак булып яна без.
Менә шундыйрак җыр булды, Рәсин апа. Ой, шундый мотор җыр килеп чыккан, Ринас. Шундый дәртле мотор. Рәхмәт сиңа. Менә мин сиңа, менә бу синең җыр белән башланып китә, менә бу дискада бөтен җырлар име. Шуны бүләк итим әле. Ярар, рәхмәт. Син мине беренче тапкыр э, не э, яңа җыр белән сөендерсәң бүген, менә мин сиңа беренче тапкыр дисканы табадан гына төшкән. Табадан гына төшкән. Ярый, рәхмәт Эльвира апа. Китапларымны яме. Ише гача китабымның дагын э, э, işte ниләрен, шигырьләрен бирәмен. Син җырлар яза торырсың. Алла теләсә, Ходай илхамын биреп торса, без язарга тырышабыз. Амин, шулай булсын. Үзебезнең тамашачыларны һәрвакытта сөендерергә тырышырбыз.